Nirriflettu ftit fuq ir-realtà u l-vokazzjoni tal-lajkat fil-Knisja u wkoll flimkien nieħdu forza għax meta niltaqgħu nindunaw li maħniex weħidna imma nindunaw li aħna Knisja. Naturalment, Knisja ukoll kif se naraw f'din riflessjoni li għandna ħafna teżori, aħna parti mit-teżor ta' din il-Knisja li hija teżor fiha nifisa u wkoll Knisja li għandha d-djufijiet tagħha u li aħna ngħinu ħafna lill-Knisja f'dawn id-djufijiet għax aħna parti minn dawn id-djufijiet ukoll. Xtaqt nibda bi storja. Kien hemm tifel żgħir jismu Palmer Ofuku. Dana kien Niġerjan minn familja mhux nisranija, familja li tipprattika il-reliġjon tat-tribujiet Afrikani. Imma kif jiġri spiss, il-ġenituri tiegħu xtaqu li jieħu edukazzjoni fi knisja fi skola tal-Knisja Kattolika għaliex kienu jafu u jaraw li għal-binom il-Knisja Kattolika kienet toffri l-aħjar edukazzjoni. F'din l-iskola Dana Palmer għamel numru ta' snin. Imma dejjem baqa' jipprattika r-reliġjon tat-tribu tiegħu. Qatt ma ħass il-ġibda u l-ħajra li minkejja li qed jieħu l-edukazzjoni tiegħu fi skola Kattolika jersaq lejn Ġesù, jersaq lejn il-Knisja. Għadda żmien u imbidel il-missjunarju li kien f'dak ir-raħal. U l-missjunarju l-ġdid bħal ta' qablu, kellu parti mill-missjoni tiegħu li jieħu ħsieb il-kura spiritwali tal-iskola. U dan il-missjunarju kien ikun spiss qalb l-istudenti, kien ikun spiss magħhom fil-kampus, fil-grawnd, fil-refettorju tagħhom u jagħmel ħbiberija magħhom. Għadda ż-żmien u Dan Palmer talab li jibda jkun ippreparat biex jidħol fil-Knisja Kattolika. Naturalment kien hemm min kien kurżitar biżżejjed li jistaqsih u jgħidlu x'ġara. Wara tant snin, viċin tagħna tieħu l-formazzjoni tiegħek f'din l-iskola. Għaliex issa inti ddeċidejt li tersaq lejn Ġesù? U Dana Palmer wieġeb, Dan il-missjunarju bena pont ta' ħbiberija bejni u bejnu. U Ġesù seta' jgħaddi minn fuq dan il-pont minn għandu għal għandi. Bena pont ta' ħbiberija minn għandu Għal għandi, u allura Ġesù seta' jaqsam dan il-pont minn għandu għal għandi. Naħseb li din is-sentenza hija l-aħjar mission statement li jista' jkollna ta' evanġelizzazzjoni. L-aħjar Deskrizzjoni li jista' jkollna ta' evanġelizzatur, ta' persuna impenjata fl-appostolat. Forsi mhux l-aħjar definizzjoni teoloġika jew akkademika Imma żgur l-aħjar deskrizzjoni li nifhmuha u mhux biss nifhmuha imma li ċċaqlaqna u tħajjarna biex inħarsu lejna nfusna u nistaqsu jien x'suppost qed nagħmel, jew aħjar, dan hu li jiena u int suppost li qed nagħmlu kuljum, nibnu pontijiet ta' ħbiberija lill-persuni ta' madwarna biex Ġesù jkun jista' jasal għandhom. Din għat-tixbieha tal-pont hija tixbieha li Monsinjur Arċisqof tant enfasizza fil-bidu tal-missjoni tiegħu bħala ragħaj fostna meta sar Arċisqof. U hija t-tixbieha li tant irridu nżommu f'moħħna. li aħna nibnu l-pontijiet, aħna ma naqtgħux il-kuntatti, aħna ma nitbegħdux, aħna ma nbegħdux, aħna noħolqu l-kuntatti. Il-kuntatti biex permezz tagħhom jasal il-Mulej Ġesù. Nitkellmu minn evanġelizzazzjoni. Nitkellmu minn evanġelizzazzjoni ġdida. Nitkellmu fil-pjan pastorali li qegħdin naħdmu fih f'dawn is-snin mill-prijorità ta' din l-evanġelizzazzjoni. fuq livell djoċeżan, fuq livell tal-Knisja Universali. Il-Qdusija tiegħu il-Papa jagħmel Kunsill Pontifiċju għall-evanġelizzazzjoni tal-kulturi, mhux iżjed għall-evanġelizzazzjoni ta' min qatt ma sema' bi Kristu, ta' min għada fejn ma wasalx il-Vanġelu, għall-evanġelizzazzjoni tal-kulturi li huma Kristjani li għandhom storja ta' Kristjanità imma għandhom nixfa ta' prattika u ta' ħajja ta' fidi. Għandna l-Qdusija Tiegħu l-Papa li jsejjaħ is-Sinodu tal-Isqfijiet ta' Ottubru li ġej fuq dina l-materja ta' evanġelizzazzjoni, evanġelizzazzjoni ġdida, evanġelizzazzjoni tal-kulturi. Jiġifieri, aħna imdawrin bħala Knisja, aħna mhux mistednin biss imma b'iktar forza imħeġġin u mistennija, mistennija li bħal dak il-missjunarju nibnu pont bejna u bejn dawk li aħna ngħidulhom jew imbegħdin, jew traskurati, jew ma jridux jafu, jew kontrina, jew ma tista' togħġobhom b'xejn, nibnu pont bejna u bejnhom biex b'dan il-pont ta' ħbiberija, minn fuq dan il-pont ta' ħbiberija ikun jista' jasal Ġesù għandhom. Għalhekk teżor, għalhekk l-appostlu l-lajk huwa teżor, għaliex Alla jinqeda bik biex jitlaq minn għandek u jasal għand l-oħrajn. U la jitlaq minn għandek tfisser qiegħed għandek. U la qiegħed għandek, la Alla qiegħed għandek, tista' tkun teżor ikbar meta inti għandek l-Alla fik. Għalhekk il-lajk huwa teżor għax Alla qiegħed fik permezz tal-magħmudija. teżor. Għandek l-Alla u kapaċi, mill-abbundanza tiegħek tal-preżenza t'Alla u tal-imħabba t'Alla, tibni punt ma' min jista' ma jogħġbokx. ma' min jista' jkun antipatku għalik, ma' min tista' tħossu jisfidak, jiċċalinġjak, jirridikolak fil-ħajja tiegħek Nisranija u rridu nibnu punt ta' ħbiberija biex jgħaddi l-Mulej Ġesù. Jinqeda bik Alla l-imbierek biex isir dan il-punt. U l-bini ta' dan il-pont huwa eżattament l-appostolat li inti tagħmel. L-appostolat individwali u l-appostolat fl-għaqdiet u l-movimenti. Inti personali, teżor, għax għandek l-Alla fik. Il-ħidma, l-appostolat li inti tagħmel huwa teżor, għax dan il-pont m'intix tibnih għalik. Dan il-pont m'intix tibnih għal persuna l-oħra. Dan il-pont qed tibnih biex minn fuqu jgħaddi Ġesù. U allura Huwa teżor li jinqeda bih bil-ħidma tiegħek, bl-appostolat tiegħek jinqeda Ġesù. U allura l-appostolat tiegħek huwa teżor. Ġesù fil-Vanġelu kemm il-darba kellimna fuq l-idea ta' teżor. u tana diversi kwalitajiet ta' teżor u valur ta' teżor. M'għandix il-ħin u lanqas huwa importanti li nsemmihom kollha, għażilt tnejn jew tlieta. Ġesù ikellimna fuq teżor moħbi f'għalqa. f'waħda mill-parabboli tiegħu, li dan it-teżor huwa Alla l-imbierek li qiegħed hemm, imma moħbi. Moħbi mhux jistaħba, moħbi mhux biex joqgħod bi kwietu, moħbi mhux biex ma ndejquhx, Moħbi għaliex aħna rridu nitħabtu. Aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna biex infittxuh, biex insibuh, biex ngħożżuh, biex nagħmluh tagħna. Moħbi f'għalqa, imma qiegħed hemm, qiegħed hemm jistenniena. Teżor li kif jgħidilna Ġesù fit-tmiem ta' din il-parabbola, fejn fejn hemm it-teżor tiegħek hemm hija qalbek. U allura bħala appostlu, bħala lajk, bħala wieħed waħda li taħdem, Nistaqsu fejn hi l-ħidma ta' Alla? Fejn hi l-qalb tagħna? Fina nnifisna? Fl-għaqda, fil-moviment tagħna li tajjeb tkun hemm, imma mhux l-ewwel prijorità. Fejn hi l-qalb tagħna fil-ħidma li għandna, fil-ministeru li għandna, tajjeb tkun hemm, importanti li tkun hemm, imma mhux l-ewwel prijorità. Il-qalb tagħna trid tkun fit-teżor tagħna li hu Alla l-Imbierek. U meta l-qalb tagħna tkun falla l-imbierek, imbagħad l-appostolat tagħna mhux biss jagħmel sens imma jsir teżor. Imbagħad l-għaqda, l-moviment, il-grupp tagħna mhux biss jagħmel sens imma jagħmel sens fil-pjan ta' Alla u jagħmel sens fil-komunità tal-Knisja. Ġesu jew aħjar fil-Vanġelu insibu wkoll frażi oħra li għandha x'taqsam mat-teżor. Ġesu kien għadu mhux kapaċi jitkellem. U l-Vanġelu jgħidilna li ġew il-maġi Wara t-taħbit kollu, waslu fejn kien hemm Ġesù u inxteħtu fl-art iqimuh, fetħu t-teżori tagħhom u offruhomlu. U dan huwa dak li rridu nagħmlu biex l-identità tagħna tkun teżor u biex l-appostolat tagħna jkun teżor. Irridu nfittxuh anke meta jkun moħbi bħalma semmejna It-teżor moħbi f'għalqa, bħalma kien moħbi Ġesù tarbija mill-Maġi għal perjodu ta' żmien, irridu nfittxuh, imma rridu nfittxuh biex meta nsibuh ninxteħtu għarkupptejna quddiemu nqimuh. Ma jeżistix persuna fl-appostolat ta' veru mingħajr ma jkun arkupteh jew arkuptea spiss quddiem Ġesù. Jista' jeżisti xogħol li jissejjaħ appostolat mingħajr it-talb. Jista' jista' jeżisti ħobi li jkun appostolat jew li ngħidulu appostolat mingħajr ma nkunu ninxteħtu quddiemu u nadurawh. Jista' jeżisti biex ikonna biex nimlew iż-żmien tagħna, għandna żmien fidejna, jew m'għandniex kwiet dejjem irridu nagħmlu xi ħaġa u nagħmlu dak li jissejjaħ appostolat. Mingħajr ma nagħmlu bħal maġi nixteħtu fl-art inqimuh ma nistgħux inkunu teżori. Ma nistgħux inkunu parteċipi miegħu u għalih fil-ħidma ta' salvazzjoni tad-dinja. Mingħajr ma nkunu mixħutin quddiemu nadurawh ma nistgħux nibnu pont biex minn fuqu jgħaddi hu. Nistgħu nibnu pontijiet biex ngħaddu aħna stess, biex tgħaddi l-ambizzjoni tagħna, biex tgħaddi l-grupp, il-għaqda, il-moviment tagħna, imma Ninxteħtu quddiemu nadurawh jgħaddi hu. Fetħu t-teżori tagħhom, li wara kollox it-teżori tagħna ta' ommna hu. Imma rridu niftħuhom, irridu niftħuhom. U niftħuhom u nerġgħu noffruhomlu. Jiġifieri niftħuhom u nirrikonoxxu li ta' omna hu. Ta' omna iva biex iżejjenna, niżżejnu bit-teżori tiegħu aħna, imma mhux dik l-ikbar skop li tagħna t-teżori. It-teżori li tana li nistgħu nsejħulhom talenti, kwalitajiet, tgħommna biex niżżejnu imma l-iktar għas-servizz tal-oħrajn biex niffurmaw il-komunità tal-Knisja. Hekk jgħallimna t-tagħlim tal-Knisja, speċjalment fil-Kostituzzjoni fuq il-Knisja tal-Konċilju Vatikan it-Tieni il-Lumen Gentium. Għalina, imma mhux għalina, imma għas-servizz u l-qadi tal-komunità. Jekk ma niftħux it-teżori u noffruhomlu, Ġesù qalilna wkoll x'jiġrilna. Meta kiber, għax hawnhekk kien għadu żgħir meta ġew il-Maġi, Ġesù qalilna mhux parabbola, il-fatt li ġara quddiemu, taż-żagħżugħ għani. li dan iż-żagħżugħ Ġesù stiednu, Ġesù ħabbu, Ġesù ħares lejh b'ħarsa ta' mħabba u qallu, Jekk trid tkun perfett, mur, bigħ li għandek, tih il-fqar, u ejja warajja, u hekk tkun qed tagħmel teżor għalik fis-sema. U dan ir-rakkont jurina li dan iż-żagħżugħ ma kienx lest li joffrihomlu, li joffrihomlu t-teżori tiegħu. Kien lest li jiġu quddiemu, kien qed jgħix ħajja tajba ħafna kif iddikjara u kif anke ikkonferma Ġesù. Kien lest li jagħrfu bħala Mgħallem, Rabbi, b'relazzjoni speċjali ma' Alla. Ma kienx lest li joffrilu t-teżori tiegħu. Konklużjoni, għall-inqas il-konklużjoni li nsibu fil-Vanġelu, ma kienx kapaċi jsir appostlu. Ma kienx kapaċi jagħmel appostolat. Ma kienx kapaċi jibni dak il-pont bejnu u bejn ħaddieħor biex minn fuqu jgħaddi l-Mulej Ġesù. Teżor f'ġarar tal-fuħħar. Din hija l-espressjoni li l-istess Monsinjur Arċisqof għażlilna biex naħdmu fuqha f'dan il-pjan pastorali ta' dan is-snin li qegħdin fih. Il-kewba li trid tmexxina matul dan is-snin. Teżor f'ġarar tal-fuħħar. Meħuda mit-Tieni Ittra ta' San Pawl lill-Korintin, Kap. Erbgħa. Għaliex f'ġarar tal-fuħħar? X'inhuma l-kwalitajiet tal-fuħħar? Il-fuħħar qabel sar fuħħar kien tafal. U kif jgħidilna San Pawl stess f'post ieħor, Irridu nħallu l Alla l-Imbierek jagħġen u jagħti forma lit-tafal. Huwa il-Fuħħari, isejjaħlu San Pawl. Huwa il-Fuħħari. U allura inti bil-magħmudija u jiena bil-magħmudija, aħna msejħin biex inċedu lil Alla. u bħat-tafal inħalluh jagħġinna, u bħat-tafal inħalluh jagħtina l-forma li jidhirlu li hu l-aħjar għalina u għall-oħrajn u għall-Knisja. Kwalità tal-faħam, tal-, tal-fuħħar hija li qabel kienet tafal artab. Il-forma mhux jien nagħtiha lil innifsi, għal xiex jiena msejjaħ fejn għandi naqdi mhux jien niddeċiedi. Għal xiex jiena msejjaħ fejn għandi naqdi u Alla li jiffurmani. Huwa Alla li jsejjaħli. Jien inwieġeb. Jien mhux nagħżel, jien inwieġeb. Imbagħad meta nafda lil innifsi f'idejn Alla u jagħtini l-forma bħala tafal, imbagħad bin-nar, bit-tbatija, bis-sagrifiċċju, bil-persekuzzjoni, billi jwaqqgħuni għar-ridikolu, bil-sagrifiċċji tal-formazzjoni biex nipprepara lili nnifsi tajjeb għall-appostolat, bis-sagrifiċċju li nissaporti lil oħrajn fl-għaqda u fil-moviment tiegħi li jafu inqas minni u jippretenduha iżjed minni, bis-sagrifiċċju u bil-penitenza li nħobb il-għaqdiet u l-movimenti l-oħra li ma tantx naqbel magħhom li għandhom l-istramberiji tagħhom barra tiegħi, b'dak in-nar, It-tafal isir fuħħar, jibbies fil-forma li tah il-fuħħari. Nispera fil-forma li tah il-fuħħari, mhux fil-forma li nagħżel li nagħti jien lil innifsi. U nsir fuħħar. Il-fuħħar għandu l-kwalitajli jippreserva, fl-antik, meta ma kenniex fridges u freezers, kienu jippreservaw l-affarijiet fil-fuħħar. Tippreserva tista' tfisser ukoll tgħożż, tgħożż. Tgħożż ma jfissirx tiffriża. Imma toss tfisser inkompli niżviluppah u ntejbu. Mhux niffriżah u nintrabat mal-passat. Imma l-passat għandu l-valur tiegħu, għandu t-tajjeb tiegħu, ngħożżu imma ma niffriżax fih. inkompli niżviluppah skont iż-żminijiet, skont is-sinjali taż-żminijiet, skont it-tkomplija tal-forma li jkompli jagħti Alla l-imbierek. Għax iva, kuntlarju għall-fuħħari li nafu aħna, Alla l-imbierek kapaċi jkompli jagħti forma anke lill-fuħħar. Alla l-Imbierek kapaċi jkompli jagħti forma mhux lit-tafal biss imma anke lill-fuħħar. Il-fuħħar mhuwiex trasparenti. Ma tistax tara x'hemm ġewwa fih. U allura irrid noħorġu dak li hemm ġewwa fih, it-teżori tiegħi li tani Alla li huma ġo fija, irrid noħroġhom. Irrid inpoġġihom għas-servizz tal-oħrajn. U s-servizz tal-oħrajn ifisser skont il-bżonnijiet tal-oħrajn. Is-servizz tal-oħrajn ukoll ma nagħżlux. Is-servizz tal-oħrajn jitolbuhuli. Jew direttament bil-kliem jew ninduna bil-bżonnijiet u minkejja li ma jitolbuhulix, b'karità, b'imħabba, jiġifieri b'imħabba kbira noffrihom. U allura ma rridx nibża' noħroġ it-teżori li ma jidhrux. Ma rridx nibża' u ngħid għax inkella jqabbduni, għax inkella kulħadd jistrieħ fuqi, għax inkella. It-teżor li tani, it-teżori li tani Alla l-imbierek, li huma fil-fuħħar ma jidhrux, irrid noħroġhom. B'xejn ħadd u b'xejn agħti jgħallimna San Pawl. Il-fuħħar għandu kwalità oħra, fraġli, jinkiser. Minkejja dawn l-affarijiet pożittivi li semmejna fuqu, imma trid tibża' għalih. Għax jista' ma jibqax ikollok dak li għandek. Dak li għandek hu mogħti lilek biex tużah. Jekk taħbih, jekk tidfnu, ma jibqax għandek. Jew jekk jibqa' għandek, jibqa' għandek mingħajr ebda użu, mingħajr ebda valur. U aħna nafu li teżor jibqa' teżor għalik daqskemm tagħraf il-valur tiegħu. Is-soltu nippruvaw nifhmu l-preżent billi nħarsu lejn il-passat. Imma meta nagħmlu hekk għandna żewġ possibbiltajiet. Jew ta' nostalġija, niffriżaw fil-passat u nibdew naraw il-passat bħala tajjeb, bħala m'hawnx aħjar minnu u nixtiequh jerġa' jiġi u dak ma jerġax jiġi. Jew inkella Inħarsu lejn il-passat bħala sfida. Sorry, inħarsu lejn il-preżent bħala sfida. Mhux li nirrepetu l-passat. Nitgħallmu mill-passat. Nitgħallmu t-tajjeb, nevitaw il-ħażin tal-passat. Imma rridu nimxu 'l quddiem bil-metodi, bil-kultura, tal-lum. U għalhekk l-evanġelizzazzjoni hija ġdida mhux fil-kontenut, fil-preżentazzjoni, fl-ambjent, fil-kwalità ta' nies li rridu nevanġelizzaw, fil-mentalitajiet tan-nies fil-bżonnijiet differenti tan-nies, anke f'affarijiet li nistgħu nsejħulhom sempliċi però tant ikunu kkumplikati meta niġu biex nibdluhom, il-ħinijiet adattati għan-nies biex nevanġelizzawhom. Għadna fl-istess ħinijiet tal-passat? Minkejja li l-ħajja nbidlet u l-ħajja tal-familja nbidlet u l-ħajja taż-żgħażagħ inbidlet? Sfida. Illum meta qed nitkellmu 50 sena wara l-Konċilju u fid-djoċesi tagħna għaxar snin wara kważi s-Sinodu Djoċeżan, qed ngħixu fi żmien fejn għandna aktar teżori li bihom nistgħu nibnu pont aħjar bejna u l-bniedem. Naħseb li għandna aktar teżori mill-passat. Qed nagħrfu aktar teżori fina nfusna u fl-oħrajn, nsemmi, per eżempju. Illum nagħrfu ħafna aktar il-valur tal-persuna. tagħna, ta' sħabna li jkunu magħna fl-appostolat, fl-għaqda, fil-moviment tagħna, imma anke tal-persuni l-oħrajn. U n-nies ma nħarsux lejhom bħala massa biss, bħala grupp biss, bħala bżonnijiet, bħala problemi, ma nħarsu lejhom bħala persuni. bl-individwalità tagħhom, bil-kwalitajiet tagħhom u bil-bżonnijiet partikolari tagħhom. Dik hija teżor li qed nagħrfu iżjed il-bniedem kif ħalqu Alla individwali u uniku. Qegħdin nagħrfu wkoll iktar il-kariżma kemm speċifika tal-lajk u wkoll il-kariżma speċifika tal-għaqdiet u l-movimenti. Imma rridu dat-teżor noħorġuh mill-ġarra tal-fuħħar, jiġifieri, mhux nafu bih aħna l-membri biss, Il-kariżma hija kariżma jekk tkun belt fuq muntanja. Jekk tkun tidher u tingħaraf minn dawk li mhumiex jgħixu l-kariżma magħna. U tidher, nuruha, mhux biex jiġu magħna, jistgħu jiġu, ħaġa tajba, Mhux biex niżdiedu fil-membri, nistgħu niżdiedu, ħaġa tajba. Imma nuruha biex l-oħrajn li mhumiex fil-kariżma tagħna jagħrfu din il-kwalità tal-Vanġelu, jagħrfu din l-ispeċjalità tal-Vanġelu u jinġibdu lejn Ġesù Kristu. il-pont li permezz tiegħu Ġesù Kristu jrid jaqsam u jasal għand il-persuna l-oħra. U s-sabiħ fil-Knisja u r-rikkezza fil-Knisja huwa propju li jeżistu tant kariżmi. Kariżmi ta' lajċi fl-għaqdiet u l-movimenti u l-gruppi, kariżmi ta' reliġjużi, ta' persuni ta' ħajja konsagrata, li kollha jeżistu f'din il-Knisja. U kieku kollha ikunu belt fuq muntanja, u daqqa naraw l-imħabba, u daqqa naraw il-komunjoni, u daqqa naraw il-faqar, u daqqa naraw il-predikazzjoni, u daqqa naraw il-kontemplazzjoni. Aħna li m'aħniex dawn il-kariżmi, naraw din l-għana li teżisti fil-Knisja u nitħajru nersqu iktar lejn Ġesù u nilqgħu iktar 'il Ġesù li jaqsam dan il-pont biex jiltaqa' magħna. Hija teżor, huwa valur li qed nagħrfu iżjed il-kariżmi, ġenerali bħal-lajkat u partikolari bħall-għaqdiet u l-movimenti. Il-valur tal-komunjoni, valur li nagħrfu li aħjar flimkien. Mhux valur ġdid. Valur antik, valur ilu mill-Vanġelu. Imma ħafna drabi għadna naħsbu li aħjar kulħadd għal rasu. Ħafna drabi għadna naħsbu li biex inkunu flimkien naħlu ħin niltaqgħu niddiskutu mbagħad jew ma jsir xejn jew jsir ftit sakemm indumu niddiskutu naqbad u nagħmilha waħdi. Dak huwa eżattament is-sens li jkissirna bħala Knisja. Biex niġu flimkien, biex niddiskutu flimkien, biex nirriflettu u nitolbu flimkien u naslu flimkien Irridu nbatu, imma mbagħad ikollna l-frott tat-tbatija tagħna. Aħna nemmnu li għal dawk li jemmnu, it-tbatija tagħhom, jew t-tbatija tagħna, bħat-tbatija ta' Ġesù Kristu għandha element ta' fidwa. Li nagħmel għal rasi waħdi U allura mingħalija, b'inqas tbatija, qed nagħmel biċċa xogħol. Ma m'iniex nagħmel appostolat. M'iniex nibni dak il-pont biex minn fuqu jgħaddi Ġesù. Biex minn fuqu jgħaddi Ġesù. U l-Knisja hija komunjoni. Il-Knisja mhijiex federazzjoni ta' individwi jew ta' gruppi u għaqdiet awtonomi li kultant jiġu flimkien. Il-Knisja kif għamilha Ġesù Kristu u kif għandna xhieda qawwija mill-ewwel żminijiet hija komunjoni fejn kulħadd iċedi ammont qawwi ta' dak li jaħseb li hija l-awtonomija tiegħu biex ikun verament, realment, mal-oħrajn u għall-oħrajn. Dik hija l-Knisja. Il-Beatu Ġwanni Pawlu t-Tieni fil-ittra apostolika tal-bidu tal-millennju jgħallimna li l-komunjoni mhijiex organizzazzjoni. Il-komunjoni mhijiex biex jinqasam ix-xogħol jew biex jinqasam l-appostolat. Il-komunjoni biex tkun komunjoni trid tkun ibbażata, mibnija fuq l-ispiritwalità tal-komunjoni. Għalhekk naqtgħu qalbna aħna. Għax ħafna drabi meta niġu biex nagħmlu komunjoni, il-komunjoni nagħmluha biex nagħmlu attività. Il-komunjoni nagħmluha biex nidru flimkien. Il-komunjoni ma nbagħtux għaliha. Il-komunjoni ma ninbidlux, ma nikkonvertux internament għaliha. Għaxkieku teżisti u teżisti u teżisti ħafna iżjed l-ispiritwalità tal-komunjoni. Il-valur, teżor ieħor, Il-valur tal-knisja lokali, tad-djoċesi, bħala spazju konkret ta' parteċipazzjoni tal-kariżmi differenti li jeżistu fi ħdan il-Knisja. Il-Konċilju Vatikan it-Tieni, meta jitkellem kemm fuq id-djoċesi kif ukoll jitkellem fuq il-parroċċa, Għamel bidla radikali minn dak li konna nafu qabel. Qabel il-Konċilju, konna nitkellmu fuq id-djoċesi jew fuq il-parroċċa bħala territorju, bħala katidral jew bħala knisja parrokkjali, bħala persuna fil-persuna tal-Isqof jew tal-Kappillan. Il-Konċilju Vatikan it-Tieni, waqt li dawn ma warrabhomx, niżżilhom 'l isfel fil-prijoritajiet u jitkellem fuq id-djoċesi u jitkellem fuq il-parroċċa bħala l-poplu t'Alla fil-lokal. U l-poplu huwa poplu wieħed. Il-poplu huwa poplu wieħed. imżejjen b'teżori li uħud minnhom għadhom fil-fuħħar ma jidhrux u oħrajn ħarġu mill-fuħħar. Valur ieħor illum ir-relazzjoni aktar pożittiva u anqas suspettuża mas-soċjetà ta' madwarna. id-djalogu mas-soċjetà tagħna. Anke dak irid ikun strutturat. Id-djalogu mhux biżżejjed li jkun wieħed jagħmel djalogu ma' ieħor, waħda tagħmel djalogu ma' oħra. Anke dak irid ikun djalogu strutturat il-Knisja, il-membri tal-Knisja u l-membri tas-soċjetà jaqblu jew ma jaqblux magħna. Il-konvinzjoni li l-missjoni tal-lajkat u tal-għaqdiet hija aspett importanti fil-Knisja, mhux tiżjin. Mhux nistgħu ngħaddu mingħajru. Mhux għax hawn inqas saċerdoti u reliġjużi, imma l-konvinzjoni li l-missjoni tal-lajkat u tal-għaqdiet u l-movimenti hija aspett importanti fil-ħajja tal-Knisja. Il-valur tal-formazzjoni u tal-formazzjoni kontinwata. Qatt daqs illum ma kellna okkażjonijiet biex nieħdu formazzjoni kontinwata. M'aħniex, naħseb, nagħmlu użu biżżejjed, u mhux kulħadd qed jagħmel użu biżżejjed minn dawn l-affarijiet. Naqbeż għaliex qabeż il-ħin. Konna mdorrijin b'sistema ta' tradizzjoni fejn il-ħajja tinbidel bil-mod. Fejn minn ġenerazzjoni għall-oħra konna naddu l-istess messaġġ u jibqa' validu. Illum le. Tul ħajjitna stess jinbidlu diversi affarijiet importanti. U jinbidlu iżjed minn darba. Dan perjodu li jgħaddi jew bidliet li jibqu, ħafna mill-bidliet huma permanenti. Jogħġbuna jew ma jogħġbuniex huma ġew, daħlu u ħajjibqgħu. dejjem aktar maġla minn qabel. Ħamsin sen ilu, dokument tal-Konċilju Gaudium et Spes jitkellem fuq dil-għaġla. Aħseb wara llum, isimgħu x'qalilna l-Konċilju ħamsin sen ilu. Illum l-umanità għaddejja minn żmien ġdid ta' storja, karatterizzat minn bidliet mgħaġġla u profondi, jistgħu jitferrxu mad-dinja kollha. Nistgħu nitkellmu minn bidla soċjali u kulturali li qed tħalli effett ukoll fil-ħajja reliġjuża. Ħamsin sena ilu. Aħseb wara llum. Jgħidilna wkoll li diffiċli li l-bniedem waħdu jsegwi dan li qed jiġri, aħseb wara llum, u allura il-bżonn ieħor ta' użu ta' utilità li nkunu flimkien. Aktar kemm ma nanalizzaw dawn il-bidliet, aktar nindunaw li l-bidliet qed ikunu biex il-kultura ssir aktar 'il bogħod mill-fidi, insejħulha sekularizzazzjoni. L-individwaliżmu. Ir-relativiżmu, li m'għadx jeżisti, m'għadux jeżisti, it-tajjeb u l-ħażin fih innifsu, ma t-tajjeb u l-ħażin huwa kif naħseb jien, kulħadd kif jaħseb hu. It-tnaqqir tad-dover u tal-lealtà u tal-fedeltà mhux biss fil-ħajja tal-familja ma anke fil-ħajja tas-soċjetà. Il-pragmatiżmu li tagħżel dak li jaqbel fiċ-ċirkostanzi, mhux ibbażat fuq l-ebda valur u prinċipju. L-instabilità, mhux biss fil-ħajja tal-familja imma anke fil-ħajja tas-soċjetà u fil-ħajja tax-xogħol u f'affarijiet oħra. U allura kważi xejn mhu għal għomrok. Quddiem din is-sitwazzjoni nixtieq nipproponi għar-riflessjoni u għall-kuraġġ tagħna vers mill-Iskrittura meħud mill-Ewwel Ittra ta' San Pietru. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba Lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom għaliex temmnu, għaliex tittamaw. Imma ma nistgħux inkunu boloh u ma nkunux realistiċi u nirrealizzaw il-problemi. in-nuqqas ta' vokazzjonijiet għall-appostolat, in-nuqqas ta' perseveranza fil-ġodda, l-għeja, in-nuqqas ta' kreattività, numru ta' inizjattivi kulħadd għal rasu anke f'mumenti serji fil-ħajja tal-Knisja u tas-soċjetà tagħna. Fit-tweġiba tagħna għal dan kollu niftakru li minn kull wieħed u waħda minna mhux mitlub is-suċċess imma l-impenn għall-fedeltà, Mater Tereża tgħidha di. U meta tgħidilna li Hu mitlub l-impenn għall-fedeltà mhux is-suċċess. L-impenn għall-fedeltà huwa ħafna itqal mis-suċċess, mhux ħafna iħfef. Niftakru li l-vera telfa tal-Knisja mhux in-nuqqas fin-numru tal-attendenza tal-quddies, jew in-nuqqas fin-numru tal-membri tal-għaqdiet u l-movimenti, jew inkella n-nuqqas fin-numru ta' dawk li jibqgħu jgħixu l-ħajja sagramentali, jitgħammdu, jirċievu l-Griżma u jiżżewġu fil-Knisja, jew in-nuqqas fin-numru ta' dawk li jridu jibqgħu membri fil-Knisja, dawk kollha affarijiet li ma jogħġbuniex, imma Il-vera telfa tal-Knisja hija n-nuqqas ta' spiritwalità u ta' rabta mar-rieda t'Alla fuq livell personali u bħala Knisja lokali. Il-ħtieġa ta' ħajja spiritwali bħala xhieda u stqarrija li dak li huwa veru importanti huwa l-ħajja nisranija fil-ġenwinità tagħha. Kif se nimmotivaw lilna nfusna Kif se nimmotivaw lil ħutna l-insara Maltin? Kif se ngħinu 'l dawk l-insara li minħabba raġunijiet differenti, forsi feriti tal-passat, jew inkella ma jħossux li l-Knisja tifhimhom, Jew inkella li qegħdin f'sitwazzjoni fil-ħajja ta' frustrazzjoni. Kif se nimmotivawhom lil dawk li ddeċidew li jgħidu bħalma qal Elija fl-ewwel ktieb tas-Slaten, Issa daqshekk, Mulej, u telqu. Irid ikollna aktar il-ministeru tas-smigħ u tad-djalogu. speċjalment meta ħafna minna għaddejjin ħajja ta' ġenn bla brejkijiet u bla ebda ċans għal xejn. U dan il-ministeru irid ikun ukoll strutturat. Inizjattivi bdew minn dan is-Segretarjat stess tal-Lajċi mill-Istitut ta' Formazzjoni Permanenti. Irid ikollna aktar il-ministeru tas-smigħ u tad-djalogu, mhux biss individwali imma strutturat. Irid ikollna aktar il-ministeru tal-akkumpanjament, mhux sempliċement laqgħat u attivitajiet lil diversi kategoriji fuq livell ta' parroċċi kif ukoll fuq livell ta' għaqdiet u movimenti, il-ministeru ta' akkompanjament. Il-pjan pastorali li qegħdin ngħixu bħalissa jagħtina l-prijorità tat-tfal u tal-familja. Minn dawn biss ukoll joħorġu diversi aspetti fejn nistgħu nintroduċu dan il-ministeru ta' akkumpanjament. Irridu nakkumpanjaw mhux laqgħat, irridu nakkumpanjaw lill-ġenituri tat-tfal tal-ewwel tqarbina. il-mixja tal-fidi, nakkumpanjawhom fil-mixja tal-fidi, nakkumpanjaw lill-ġenituri u l-parriniet tal-adoloxxenti tal-konfermazzjoni. Irridu nakkumpanjaw fil-mixja ta' fidi lill-għalliema fl-iskejjel u l-katekisti ta' dawn it-tfal u l-adoloxxenti. Irridu nakkumpanjaw liż-żgħażagħ u mhux daqstant żgħażagħ illum fit-tħejjija għaż-żwieġ. nkomplu nakkumpanjawhom f'din għall-mixja spiritwali wara ż-żwieġ u nkomplu nikkumpanjawhom fit-tħejjija għall-magħmudija ta' wliedhom, għallinqas tal-ewwel tarbija tagħhom. F'dan l-akkumpanjament nistgħu ngħinu bħala xhieda ħajja taż-sbuħija tal-vokazzjoni Nisranija matul il-mixja tagħha. Għandna bżonn aktar il-ministeru tal-fraternità b'mod stabbli jew tal-komunjoni li kien wieħed mill-valuri tas-Sinodu li poġġielna quddiemna u għad għandna bżonnu, b'fedeltà sħiħa. Irridu wkoll ikollna aktar ħajja ewkaristika u sagramentali. Ġesù li qalilna agħmlu dan b'tifkira tiegħi, ma qalilniex biss b'mod sagramentali fil-quddiesa, imma l-Ewkaristija hija wkoll fil-ħajja tagħna, agħmlu dan b'tifkira tiegħi, agħtu lilkom infuskom bħala għotja sħiħa u konsmata li tagħti lilha nnifisha u ssir xejn għal ħaddieħor biex inkunu iżjed Knisja u biex it-teżori tagħna li jkunu f'ġarar tal-fuħħar, il-fuħħar fid-djufija tiegħu mhux jinkiser imma jippreserva u nkomplu niżviluppaw 'il quddiem. Grazzi.